Iawn, wel mae'n bleser cael eich croesawu chi gyd yma heno i stiwdio Pontio ar gyfer y tŵr fel opera, dyna di testun yn sgwrs ni gyda'r panel heno. Ond cyn mi gyflwyno'r panel, a dwi'n bod angen i gyflwyno nhw fel y cyfryw wrth gwrs, dach chi'n eu nabod nhw fi'n siŵr, ond liciwn i eich atgoffa chi bod y digwyddiad yma'n cael ei ffrydio

A, mae yna un i fyny fan yna. Sydd yn modd cael teclyn i chi fan yna. Rydyn, mi fyddwn ni'n rhoi cyfle i chi, we will be um, offering uh, the audience an opportunity to ask some questions. Felly, byddwch yn barod pan fyddai'n troi atoch chi yn y man, byddai'n rhoi rhybudd i chi peidiwch â phoeni. We've just got to check that the equipment is in working order. Ydy pawb yn gallu clywed? Ydy pawb yn deall yr hyn dwi'n ddeud? Um, mae'n dipyn fwy cŵl mewn fan hyn heno nag yw i mas fyna. Falch yn y we. Ydy pawb yn hapus? Pawb yn hapus, i'r dim. Wel, croeso cynnes i'n panel ni. Croeso i Maureen a John, actorion gwreiddiol wrth gwrs y tŵr, sgrifennwyd y ddrama eiconig gan Gwenyn Pali ar eu cyfer nhw nôl ar gyfer Steddfod Caerdydd yn 1978. Felly, da chi'n nabod y tŵr, inside out fel fysen nhw'n gweud, ac mae mor dda cael eich cwmni chi yma heno. Croeso hefyd i Wynedd, i Gwynedd Glyn a i Tropheu Gwynedd wrth gwrs, yn gyfansoddwraig, yn sgriptwraig, yn gantores, yn berfformwraig ac yn dod, bydden i'n dychmygu, â'r sgiliau yna i gyd i'r bwrdd wrth sgwennu opera am y tro cyntaf. Croeso ti Wynedd. Croeso hefyd Guto, cyfansoddwr, a hefyd yn uwchddarlithydd yn yr Ysgol Gerdd yma ym Mhrifysgol Bangor a mae'n braf iawn cael y'ch cwmni chi. Mae'n braf iawn cael y tŵr yma gyda ni yn Pontio. Mae 'na dipyn o gwrlwm o gwmpas y cynhyrchiad yma fentra i ddweud. Dw i'n timlo yy bod 'na gynnwrf, bod 'na gyffrod i fod yn yr awyr, ein bod ni o'r diwedd neu bod ni yn cael opera yn y Gymraeg. Ar y llwyfannau ni dyw e ddim yn digwydd hanner digon aml. Fi'n mynd i droi'r mwrîn os ga i, yn y lle cynta. A gofyn i chi, fel arfer nawr pan fydde'r tŵr ar y llwyfan, fyddech chi ddim fan 'yn, fyddech chi yn y cefnen yn rywle yn paratoi ar gyfer mynd ar y llwyfan i berfformio, ond heno, dach chi'n mynd i fod yn fel fersiwn opera o'r tŵr. Beth i chi, be dach chi'n obeithio amdano fe? Wel, wel, fe derbynion nhw, fel swn i'n

fod dwi 'di cael gymaint o o foddhad a cyffro yn neud y tŵr, o'dd hi'n anodd iawn anghofio, a rhaid fi ni i'r opera, neu ddarn hyd yn oed, wel dwi'n siŵr heno bydden nhw'n golli'n llwyr am gynno ni ddau sêr doggy gêm yn fan hyn, a di cael adroddiada da iawn yn barod, sydd yn seicolegol dwi'n meddwl, i isa'n ôl a mwynhau. Ffantastig.
Wel eto yy os ga i droi atat ti yym ma'r siwrne yma wedi bod yn yn siwrne sy di ymestyn dros nifer o flynyddoedd dwed Moreen yn sôn am 2012 ond ma'r cychwyn ma'r dechre'r broses ddim yn ddod digon pellach. Yndi yy yn wir yym yn ôl i 2009 i ddeud y gwir pan nes i ga'l y gwobr greadigol yn gan y Cyngor Celfyddydau, ac y pwrpas o'r wobr yna oedd jyst fy mynd ati i ymchwilio fewn i yr byd operatig a'r cyfansoddiadau, yr operâu sydd wedi cael eu cyfansoddi dros y blynyddoedd, ac yn mynd yn ôl wrth gwrs reit i'r dechrau o Mhontyberdi, ac wedyn yn astudio yr y clasuron wrth gwrs ar hyd y blynyddoedd ond hefyd er bod hi'n lygad a chlyst ar y rhai yy fwya diweddar yym Hector Parra oedd un cyfansoddwr o Catalwnia nes i yy jyst ryw yy brynu sgôr o ag edrych ar yr ar yr odfa 'lly a gweld beth oedd o'n neud yn yr unfed ganrif ar ugain felly a defnyddio synau electronig oedd o hefyd felly o fewn yr ensemble teithio ar em Hopcyn y Gog. Ond em beth oedd rhywun yna wedyn yn gwneud oedd gweld sut oedd y cyfrwng yn gweithio a beth oedd yn em sut sut oeddwn i wedyn yn mynd i roi hynny wedyn eh i'n opera i felly wedyn em a dyna ni a 2009 oedd y dechre ac wedyn em cysylltu gyda Theatr Gerdd Cymru eh Music Theatre Wales a wedyn yym dyne'r dechre cydweithio wedyn rhwng Michael McCarthy yy a finne ac wedyn wrth gwrs yym gofyn i Gwyneth Glyn yy os o's 'na un newydd yy neud rwbeth eto. Ac wedyn ma' eto lawr wrth gwrs cydweithio efo yym Theatr Genedlaethol Arwel yma heno, partneriaeth pwysig i ga'l yy yy yr ddrama yma yn ar 'yn llwyfan ni a'r ffurf opera felly. Ond pam y tŵr? Pam mynd i'r tŵr fel dy dy ddeilydd uchaf? Wel, ar un lefel mae yn syml iawn. Dim ond dau gymeriad sydd gennym ni, ac un ystafell. Does yna ystafell yn newid yy mewn cyf- tri cyfnod gwahanol felly. Yym felly yym mae hi reit syml o ran hynny. Mae mae'n atgoffa fi o yy Duke of Budea's Castle gan Bartók. Felly, mae hon yn opera ryw 60 munud neu rywbeth, ag yy dau gymeriad yn ei awdu. Ma'r yym ma'r berthynas rhwng y ddau gymeriad yn yn dod yn amlwg yn ystod yr yr opera 'lly. Yn dechre'n reit yym reit joli dwi siŵr a gorffen yn reit sinistr yy yn ôl yn ôl cymeriad yr hen ddig felly. Wedyn yym Dyna, dyna be oedd genna i, wrach, mewn golwg, felly. Yym, bysa hi'n hawdd wedyn i ni fedru llwyfannu mewn gwahanol lefydd. Yym, ac yym, mae, mae 'na ryw siwrne reit, yym, yym, syth ac union yna, yn does? Mae pawb yn gwybod beth ydy'r siwrne'n mynd i fod. Felly, yym, yy, fedrwch chi ddim gwyro oddi wrth yr, yym, yr plot, wrth y testun. Felly mae... oedd hynny'n rhoi rhyw fath o ryw ffocws ychwanegol dwi'n meddwl yym wrth i i chyfansoddi. Do'n i yn darllen ar ddechrau y ddrama wreiddiol yym cyfansoddwyd miwsig arbennig ar gyfer cynhyrchiad gan William Mathias cyn athro wrth gwrs yn yr Adran Gerdd yn fan hyn. Oedd hwnna yn symbylu ar hynny? Oedd oedd hwnna ryw fath o roi rhyw fath o sêr bendith i chdi, wel ma' 'na botensial fan hyn?

adrannau mor eiconig â'r tŵr yma pawb o na'ch eisiau gorfod ymgyfarwydd â hi. Ond wedi deud hynny, o fynd yn ôl at y ddrama, ges i'n atgoffa'n sydyn iawn o'i mawredd hi a'i chyfoeth hi, cymhlethdod y cymeriadau, Guto oeddach chdi'n sôn bod ti'n syml ar rei lefelau, ond mewn ystyrio- ystyron arall mae mae'n hynod gymhleth. A ger bod gin ti'r llwybr linear yma, Mae gen ti hefyd gylcha, mae'n cylchdroi a mae 'na themâu yn codi pennau am yr ail a'r trydydd tro ac yn y blaen. Felly, er mod i isio rhedeg milltir o'n i hefyd yn cael fy nhynnu tuag ati oherwydd bod ti mor wych. A fel cantores, faint o fynydyn a gantores oedd yn ymrafael â'r byd e? Siarad am dy lyfrau ti.
Wel, dwi'n meddwl bod gin rywun yn reddfol glust, fel mae gin actor glust, i'r hyn fedri di ynganu, 'lly. Ac o'n i'n trio bod yn garedig efo Guto a'r cantorion o ran meddwl weithiau am lafariaid agored ac yn y blaen. Ond dyna oedd yn hyfryd ar Radio Pedwar yn ddiweddar clywed y cantorion yn trafod eu hymdriniaeth nhw a'r testun, a deud mor gyffyrddus ydi canu yn eu honiaith, a hefyd bod y Gymraeg fel yr Eidaleg. yn llawn o'r llefariad agored yma a bod ti'n iaith gyffyrddus iawn i ganu ynddi hi. Mae hwnna'n arwyddocaol a dwi'n meddwl da ni rhai ohonoch chi falle wedi clywed, dwi'n meddwl rhai yn siarad, yym, ie, ti'n iawn ar Radio 4, yr union eitem yna, yn, yn, yn, yn, yn, wrth i bodde bod nhw'n gallu, o'r diwedd bron iawn, canu yn y Gymraeg ar lwyfan operati fel petai. Pan mae, ynde. Ie. Felly, mi ni,

Wel, Wel, mae chimod, mor obeithiol.
wel, welson ni awdurdod ohoni, be' o'dd o, dair blynadd yn ôl, ia? Bedair? A munud hwnnw, sylweddoli bod 'na rwbath arbennig yn fan hyn. A dwi'n me'wl bydd 'i yn llwyddiant rhyngwladol. Wir. Sa. Yy.

Pa mor wahanol ydy'r gynulleidfa? Ydych chi'n mynd i weld drama Gymraeg? Teddy, Ww helo, sut ydych chi heno? Benaethiaid a neithiwr, dych chi'n dod i nabod pawb, ond na bosib i na drawstoriad heno 'ma, dwi'n siŵr bod 'na yn Gaerdydd 'di bod hefyd, dych chi, fydd hwnna'n ddifyr hefyd. Mae 'na rywbeth reit iach am hynny, yn does? Oes. Mae'ch bwrdd chi'n iste.

Dyna, yy, 'dan ni'n gweld ein hunain yn yn trafod y hwnc, yn dyndan? A mor braf gweld yn yr adolygiadau hefyd y gair yw yn opera in Welsh, ynde? Mae hwnna yn bwynt sy'n cael ei hoelio, yy, yy, ac yn yn rhywbeth sydd, yy, â garn docâd, yym, iddi, yn sicr. Yym. A dwi'n ymwybodol hefyd yn ddiweddarach eleni y bydd 'na opera Gymraeg y tu hwnt i'r un 'da ni'n glywed heno, yy Wythnos yng Nghymru Fydd gan Gareth Glyn a Merari Topwood. Felly yd- yd- oes 'na yd- genedigaeth tradfuddiad yr opera Gymraeg i'w gilydd? Dwi'n gobeithio bod i ddweud gwir, achos yy mae o'n gyfrwng mor gyfoethog, yym gymaint o botensial arno fo. Yym, ac mae'r gresynu bod ne cyn lleied wedi i droi at y Cymru. Yym, beth, beth oedd yn nharo fi wrth yy gydweithio efo Theatr Genedlaethol ar gyfer y Music Theatre World, Theatre World, oedd bod ne gymaint o bobl erill yn ymwneud gyda'r cynyrchion, nid yn unig dwi'n meddwl bod gennych chi'r Llyfrgellydd a'r Dywysoges wedi gorffen y gwaith, roedd mwy na eraill, ond wedyn mae gennych chi'r cynyrchydd, Bydd y goleuodd yn cynllunio yym ma' 'ne gymaint o bobl eryll wedyn yn gor'o' cyd-weithio, ma'r actorion, yr cantorion wrth gwrs yn gor'o' dysgu'r holl beth 'ma, bron i 110 o funude ar y co, yy a gor'o' perfformio hynny wedyn ar y llwyfan heb ddim copi. Felly ma' 'ne gymaint o waith ymarfer i ddod i'r stêj yma wedyn i fedru rhoid cynyrchiad o'r yym

O, na, dwi'n, dwi'n nerfus wrth ddeud hynna. Yym, na, dwi'n, yy, dwi'n siŵr 'sa unrhyw actor yn deud bod canu mor wan. Fedrwch chi tynnu fi lle anghywir fel actor, 'di o'm yn ddiwedd y byd, ond nodi na. Yr unig beth sy'n wahanol mewn opera yw, 'dan ni'n gor'o' neud o bob nos fel actorion.

Dwi am droi'r gynulleidfa nawr yym i ofyn os gynnoch chi gwestiwn neu ddau ar gyfer yn panel ni heno, rhoi droi nôl i Ene, John wrth gwrs i'r cyfansodwyr a'r yy a'r librettio, cyfansodwr o'r librettio. Os na gwestiwn, ma' na fyfyrwyr yn ych plith chi hefyd a fedrwch chi ofyn y cwestiwn yn Saesneg ne yn Gymraeg. What's the supper about?
What's the supper about?

i fyny tŵr symbolaidd. Mae 'na dri llawr i'r tŵr yma, maen nhw'n mynd i mewn i'r tŵr a maen nhw ym mlodau dyddiau ni hen cytid ac yn llawn brwdfrydedd a chwilfrydedd ac egni ifanc. Maen nhw wedyn yn dringo'r tŵr i'r ail lawr, sef canol oed, lle mae 'na ddadrithiad a siom ac yn y blaen a rhwystredigaethau mawr a gwrthdaro eitha' dirdynol. a wedyn ma' nhw yn esgyn eto i'r trydydd llawr, sef henaint a'r hyn sy tu hwnt i hynny. Ac yym yr hyn sy'n arbennig, 'dan ni'n meddwl am y tŵr a'r siwrne i fyny, ond oherwydd dyw rywun ddim yn meddwl yn yn llorwerth, does 'na ddim dengid mewn ffordd, maen nhw'n sownd yn y tŵr 'ma, ma' 'na rywbeth yn glostrophobic am eu perthynas nhw a'u hymwneud nhw efo'i gilydd. Felly dewch i fuddsoddi llawer iawn yn y ddau gymeriad 'ma. mae'r themâu yn rhai o'r ysgol gan bo ni mae'n debyg yn gallu ieithu efo'r cymeriadau waeth ar ba bynnag lawr ydan ni 'lly ar y tŵr.
Ydach chi'n licio ychwanegu o gwbwl at hwnna be be di'r tŵr i chi fel? Mae hwn yn mae hwn yn ddigon hawdd. Dach chi'n meddwl 40 mlynedd ers pan aethon ni i Gymru Nesa? Wel, werth bod yn onast ddim. Mae gen i un ddoeth beth bynnag ar y trydydd llawr. a oedd John a Lee, dyma'n gwybod, os ydyn nhw'n gofyn y cwestiwn yma, mae gen yn meddwl na o'n i mewn ar ail act o'r act o'r am y tŵr, am bod na, chi, oedd i reit erotic o, o, o, o, o. Ond erbyn hyn mae John a Lee, da iawn. A meddwl na trydydd a. Cyfan a bob dim sy 'na mewn clwb. Dach chi'n cael hyd yn oed twtsh o dementia yna. Wel do'dd y gair 'na 'm yn bod, neu oedd yn bod, ond do'dd o'm ar, ch'mod o'dd e, o'dd o ddim mor amlwg a mae o rŵan iddyn nhw, o gwirio ne' colli pwy, ond 'na ni o enw eryll amdano fo, nid dementia. Ma' gynnoch chi euthanasia, ma' gynnoch chi bob dim i achub dyn rhag poen.

Dim ots be di'ch gallu ymaenyddol chi, a dyna dwi'n meddwl sy'n fawr am y tŵr, mae o gyd am emosiwn. Ti'm yn rhaid i chi fod yn ddeallus, glyfar, academaidd, o gwbl i i i A 'di hwnna'n help pan 'dach chi'n neud opera, bo ti'n hollol, mewn ffordd, er bod y rheina 'ma yna, ond bo ti'n perthyn i bawb? Fel John yn deud, dyw nhw... ma'... does gynnyn nhw enw a lle mae Gwenlyn, mae'n debyg, di meddwl bod hwn yn i fod i bawb. Oeddech chi'n ddiffyn? O profiad dwyloaidd iawn i mi oedd sylweddoli gymaint mae'r gerddoriaeth yn ei gyfrannu ac yn lliwio'r emosiwn hwnnw, achos mae o wrth gwrs tu hwnt i eiriau, a dwi ddim yn un sy'n gwrando'n helaeth ar y math o gerddoriaeth mae Guto yn ei gyfansoddi. ond mae'n ddiamb pan dwi'n ista yn yr awditoriwm ac yn clywed y geiriau 'ma'n cael eu canu i'w gerddoriaeth, fel mae o yn eich taro chi mewn llefydd annisgwyl iawn a hynod rymus, a mae hynny hefyd tu hwnt i ddeallusrwydd ynddi. Yndi, ia, ia, ia. Yndi, achos mae cerddoriaeth yn cyfrannu un haen arall o emosiwn, yn dydi? Fel fi'n mynd i roid emosiwn mewn geiriau, fel ti'n ddeud, os ti'n darllen cerdd neu ddrama, ond rho hwnna fel gerddoriaeth hefyd, de.

Rydyn ni ddim ddim efallai ar cyd-destun, ddim bod fi'n gweud bod dim emosiwn o gwbl, ond does dim geiriau mewn ffordd i gloi y gerddoriaeth mewn i ryw fath o emosiwn, yym, pa bynnag emosiwn dan ni'n yy yy yy dan ni'n feddwl amdano fo, ond y- w- y- ydy o 'di peri i chdi newid fel cyfansoddiwr, ta mynd â chdi gyfeiriad mwy telynegol o fyd y diwylliant oherwydd galw'r

Wrach hyd yn oed ar y rhail lawr yna. Ond um, mae yna lot o, mae yna lot o um, gerddoriaeth anhonyddol yn yr opera hefyd, sydd eto yn cyfleu y tensiwn a'r dadrithiad yma o'r gwir yn sôn amdano yn rhail lawr. Uh, ond beth sydd yn, yn rhaid ddiddorol efo um, pan o dwi'n defnyddio chdi bach o dynoddiau, Ma'r cymeriade yn teimlo'n reit saff, ma' nhw'n reit hyderus, neu ma' nhw'n gwbod yn iawn be' ma' nhw'n neud. Wedyn ma' gennoch chi yym yy ryw, dwi swn i'm yn deud aria, felly, ond yym ma' na ryw foment lle ma' yr yym y dyn isio, ie, pan ma'r yym y dyn yn teimlo'n saff yn yr yn yr act gynta, mae o'n

Yym, faint o gyfyngder oedd arna chdi'n sylweddoli bod hon yn mynd i gymryd mwy o amser na dwy awr oherwydd natur y gwaith gwreiddiol, wrth gwrs? Oedd 'na, oeddach chdi'n gorfod cyfyngu ar y pwysau oedd oedd ar lais y ddau i gynnal am ddwy awr? Achos 'swn i'n tybio'n ddramatig bod hwnna'n dipyn o her iddyn nhw heno ac ym mhob perfformiad arall. Oeddach chdi'n...

fel bod o'n amhosib i i wneud hi yn y ffordd bur o hynny. Achos uh, fi oedd yr act gyntaf ddedeg pump munud, erbyn yr, i fi cyfansoddi'r ail, pan ydych chi glywed yn Mhowys, um, oedd honno'n 45 ne rywbeth. A wedyn nes i gyfansoddi'r trydydd wedyn ag oedd honno ti ar un un un achos mae'n uh, cymryd chdi bach o amser i farw. Felly nathon ni ar ôl ar ôl i mi gyfansoddi ar sgôr fer ac cael y gweithdy yma efo'r dau ra, uh, nes i ryw ail feddwl yr, y syniad ac wedyn oedd rhaid felly Yn gwneud hi yn reit hir. A cael toriad yn rywle, ac nathon ni penderfynu cael y toriad ar ôl yr ail act. Yym a fanno odd y lle yn lyca i ga'l y dim an- ma' na ryw dwi di cwtogi yn ar yr opera ers hynny wedyn felly wedyn ma' yy ma' na ryw awr yy yn yr yy yy gyn- yr ail yy sori yr act gynta a'r ail ma' ryw doriad i gymyd wedyn ma' na ryw Yy dwi 'di bwyth y tri deg naw munud wedyn i'r tri deg naw. Yym, mi oeddwn i yn ymwybodol hefyd mai yn mynd i fod yn andros o anodd i ganu hon, a ma'r cantoriaid yn neud job yn anhygoel yym ar y nos Sadwrn. Yy achos o'dd y premier yn y nos Wener yn y Sherman, ac wedyn oeddwn yn canu'r un un opera wedyn ar y nos Sadwrn, felly yym, gorfod codi 'ch het yy pan mae hynny'n digwydd.

Os wt ti'n anghofio, tyd ar flaen y llwyfan, medda fo, a deud rwbath fel 'tybad i Fair'. Mi goda i yn 'yn set a mi dduda i rwbath oedd i pobl yn meddwl, o, un o ddramâu od wedi cadw oes. Wel, dwi dorrodd hynna efo nerfusrwydd i, ma' raid mi ddeud 'de. Ond o'dd o, o'dd o'n ofnadwy o nerfus. Dwi erioed wedi gweld Gwenlyn yn nerfus, ch'mod, un raconteur.

Yym, byddet ti'n gweld bod hwnna o help i ti wrth sgwennu'r gerddoriaeth a i ti wrth sgwennu'r llyfrgelloedd? Wel, mi oedd 'na rythm naturiol iawn a llif, ac oedd 'na linellau yn canu, ac oedd rhywun yn trio peidio cyffwrdd y rheiny, gadael iddyn nhw sefyll ar eu traed eu hunain 'lly, gadael eu guto i fynd i waith. Ond o' 'na adrannau eraill, yym, yn amlwg oedd rhaid cwtogi, ac oeddan ni'n trio berwi pethau i lawr i'w hesgyrn. Yym, ond wrth gwrs, hefyd, mae gen ti'r gerddoriaeth naturiol yn yr iaith lafar oedd o'n 'i defnyddio hefyd, a'r dafodiaith. A mewn ryw ddrafft oedden ni wedi trio diweddaru petha oedd gynnon ni, laptops a mobile phones a ballu, ond ddaru hynny'm gweithio achos oeddach chdi'n colli blas be' oedd gin Gwenlyn wedyn. A gethon ni nôl a mynd yn nes at yr gwreiddiol wedyn. Ydy o'n wahanol ef opera? Achos o Gwenyn yn ddu ben dramodydd actorion, tydi pob dramodydd i meddwramodydd, mae lot o, wel, mae'n lot, ambell i ddramodydd yn pregethu, a ddim dio'm yn rhoi lle i actor neu diwa-, dach chi'n gweld be' feddwl, sa'm lle i chi myna, neu mae 'na ormod o eiria neu mae 'na, mae 'na rywbeth yna eitha' anaml i actor berfformio. Ond mae Gwenwyn yn awdur ac Dorion, chi'n gwybod gynna fo dot dot dot yn y ddrama does, dot a lot dodd. Oedd hwnna'n help bod o'n rhoi lle i chi roi stamp y'ch hun ar ar y pe- oedd o'n help bod yna fodd roi stamp y'ch hun efo'r dot dot dot? Dim yn wir efo fi efo cyfansoddi achos yym o'n i'n teimlo bod yym ar ambell i adeg yym hynny yw mae mae'n cymryd lot fwy o amser

Ond mae eisiau angen trio cadw hynny wedyn yn gerddorol. Dwi'n gobeithio bod y gerddoriaeth yn gwneud hynny i raddau. Yym, ond oedden ni yn llwyr ymwybodol bod angen i wthio y ddrama neu wthio'r opera ymlaen bob amser, felly. Neu fysa chi'n colli yr effaith, fysa chi'n colli yr syniad yma o'r, o'r ieuenctid yn yr act gynta', er enghraifft, felly.

a withia anodd iawn oedd tynnu llinell o 'na achos dydi o ddim fel cloddio er mwyn ffindio diamwnt, ma' ma' deialog Gwenyn ei hun yn berffaith fel ag y mae 'lly 'de. Ond yy dyna'r wers fwya i mi oedd i ddal yn ôl a gadal i'r gerddoriaeth wneud y rhan fwya o'r gwaith 'lly dwi me'wl. Achos oedd y y pryn oedden ni'n ymarfer i gynta, yr ymarfer yr ail ac, oedd Gwenyn yn dod efo ni wrth gwrs am y tro

wrth gwrs, yym am y cyd-weithredu, achos opera, y gwahaniaeth rhwng opera a chanu, neu opera a theatr, ydi bod 'na bob peth yn un. A nid yn unig y geiriau a'r actio a'r canu, ond y set, y gwisgoedd, ac wrth gwrs, y cyfarwyddo. Nawr ta, dwyt ti ddim, dw- dwi'n gwybod bod bod 'na gyd-weithio wedi bod, yn does, felly ti ddim jyst yn rhoi y sgôr, neu jyst deud ti fatha dwi'n canu nôl a gweld be sy'n digwydd. Ddim ddim felly fath o weithio naci? Felly, beth oedd y broses, y ti, ma' rhaid i gyfarwyddwr gael i ffordd, yn does? Beth yw'r ateb di, sut yw'r peth yn gweithio ar lwyfan, gweld y datblygu efo'r symudiadau a bob dim felly, a sut yw'r cyfarwyddwr yn gofyn i bobl gael eu gerddoriaeth di? A, a, Wel, fi- geiriau, achos... Wel, ti'n gwybod yn iawn, yym, mi oedd gennyt ti ryw fath o syniad o beth sydd yn mynd i ddigwydd yn ystod yr ac yn yn ddramatig. Yy mi o'dd 'ne gyfarwyddiade o'dd Gwyneth wedi ychwanegu dipyn ohonyn nhw 'lly. Felly mi o'dd gennoch chi ryw fath o syniad o be' sydd yn digwydd. Ac yym dwi dwi yn hollol yn llwyr werthfawrogol o'r gweithdai oedden ni 'di ga'l wrth ddatblygu'r opera. So mi gawson ni yy ma' Yy, Maureen a John wedi yy cyfeirio at y gweithdai yn Neuadd Powys pryd oedd hi 2014 pan nathon ni berfformio'r act un ac act dau efo'i gilydd. Wedyn gathon ni yym berfformiad ar y drydydd act yn yn Nghaerdydd yn 2015. Felly mi o'dd gynna i ryw fath o syniad o sud oedd y ddrama yn mynd i weithio 'lly. Yym, wrth gwrs, um, crefft y Michael McCarthy wedyn ydy rhoi y symudiadau yna mewn. Ac uh, mi ddodd o at, um, atai um, mewn aml i le uh, yn dweud, oes modd fi dorri hwn yn lle, oes modd ychwanegu rhyw chwech bar yn yma. Ac mi nath hyn yn digwydd yn y, yn y trydydd ac. Um, ac wrth gwrs, oedd rwy'n gallu gweld oes mae angen yn y yn yn aml iawn efo opera ma' angen i'r yym gerddoriaeth fod lle i anadlu dyna be' o' Michael fel Cathy'n deud. Ar ôl ryw uchafbwynt ne' rwbeth a nodyn ucha ar y soprano ac yn dal y nodyn yne am hydoedd a crash wedyn ar y cymbal i orffen y peth i ffwrdd 'lly. Ma' raid chi ca'l ryw fath o amser wedyn i bob peth dawelu i fynd ymlaen wedyn i arwain yn ara deg wedyn i'r olygfa nesa. Ac oedd hynny yn un o'r pethe oedd yym Michael McCarthy yn notio, ac oedd rywun yn dod yn fwy ymwybodol ac yn dod yn fwy crefftus o'i gyfansoddi fo wedyn wrth weled yr opera yn mynd ymlaen. Ma' hwnna fatha drama sydd yn ei... T'bod, yym dwi yn meddwl bod awdur da, ma' Rebs Carr yn deutha ti be' 'di newid ger fi, a dwi'n meddwl bod o'n wir am sgwennu, a dwi siŵr bod o 'ru' fath, pan ti'n sgwennu, ti'n deud yn union be' wyt ti 'di ddeud rŵan, Dyna 'di cyfarwyddwr ni ddim yn cael digon o glod weithiau. Yym ma' actorion yn cael clod i gyd neu llawer cantorion a dim yn cael digon o glod a yym dim yn cael baedd chwaith ella pan ma' nhw'n wrando ar wê ar actorion os ti'n gwybod be. Ond m- mae fatha jig-so tydi? Mae rhyw fath o ddrama mae'n debyg yn hynna o beth yndi? O! Dewi Glyn, A, dyna ni a Graham Lapus.
A be sy'n ei unigryw wrth gwrs am am y cynhyrchiad yma ydy'r bartneriaeth hefyd yndyfe rhwng The Theatures a Theatr Genedlaethol. Rhaid ni gofio oedd Michael McCarthy ddim yn siarad Cymraeg. Felly oedd oedd oedd y bartneriaeth yna a'r arwel yma heno yn gwbl gwbl allweddol ac yym dwi'n meddwl mai dyna yn rhannol lle mae'r cyffro, weld ffasiwn y wead o ddau barti gwahanol iawn i'w gilydd yn dod at ei gilydd ac yn dod â cynulleidfaoedd gwahanol at ei gilydd i fwynhau math gwahanol o brofiad i'r hyn maen nhw wedi arfer efo fo. So fi yn ofni bod ni yn agosáu at y terfyn yn hyn, os dan ni am mynd i weld yr opera 'ma, a dwi yn cymryd yn siwr y mae diolch o galon i chi am eich am gynnig ffasiwn fewnwelediad i ni i'r opera. Yym, fi'n siŵr wnawn ni gyd fynd o 'ma heno hefo profiad yy cofiadwy a a hefyd yr ymdeimlad yna bod opera yn y Gymraeg y mae addos.